Teiffŵn Haiyan oedd un o'r corwyntoedd cryfa erioed. Mae o leiaf 5,000 wedi cael eu lladd ar ynysoedd y Philipine, a miliynau yn ddi-gartre. Heno, mae'r byd ar bedwar ar daith i un ynys fach sydd heb gael unrhyw gymorth rhyngwladol, a'n dangos y lluniau cynta o'r bobl sydd wedi cael eu hanghofio.
Digon na. Kindly. Mae'r bobl mynd yn yn ofnadw o bles bod ni wedi dod. Mae nawr yn ysoedd fach mae falle sydd wedi cael ei angofio.
Heno hefyd, rydyn ni'n dilyn ymdrechion y ferch o Sir Fôn, sy'n chwilio am deulu ar goll yn y trybini yn Tacloban. Newyddion o amdan Fon Jonad. Dwi'n meddwl bod... Kamag-anak niya po. Bod... Ano pangalan niya po? Mae hi'n gwybod am fy Cousin fi a yr am teuluo. A'n clywed stori un o'r miloedd o deuluoedd sydd wedi cael i chwalu. Manila, prif ddinas y Philipine. Un sy'n byw yno ers wyth mis yw Tanya Peregrino Owen.
Mae o'n overly populated, mae o'n rili tlawd yn fama, ti'n gallu gweld Llawer o bobl digartref yn byw ar y stryd, yy lot o plant hefyd, lot o plant sydd ddim efo sgidiau i fynd.
Mae dros filiwn a hanner o bobl yn byw yn Manila, a mae chwarter poblogaeth y wlad yn byw mewn tlodi. Ar jeepneys y ddinas, mae plant yn begian.
Mae, mae nhw isio pres. Mae, mae nhw isio chdi roi pres i mewn i'r envelope.
Mae'r Philipine yn gasgliad o dros 7,000 o ynysoedd yn y Môr Tawel, a'r ardal yn wynebu stormydd eithafol yn rheoledd. Nath corwynt Maring daro Manila fis Awst a lladd pymtheg o bobl.
Ti'n gallu clywed y gwynt a mae mae o'n mae o'n ofnus iawn a y floods hefyd yy dwi'n meddwl roedd y dŵr tua at fy mhengliniau fi a a ti ddim yn gallu mynd allan o tŷ.
Ond ar yr wythfed o Dachwedd, yn oriau mân y bore, daeth storm fydde'n gadael hunllef ar ei hôl. Teiffŵn Haiyan oedd un o'r stormydd mwyaf pwerus erioed. Gyda'r gwyntoedd yn cyrraedd dros 200 milltir yr awr, nath hi ddinistrio dinas Tacloban. Mae gan Tania deulu yn yr ardal gaf hi heffeithio. Er bod hi wedi cael ei chodi yn Llanfair Pwll, mae'i mam yn dod o Ynys Sebw a pherthnasau yn dal i fyw yno. Doedd hi ddim wedi clywed ganddyn nhw ers y teiffŵn.
Dwi 'di trio ffonio nhw a dwi ddim yn gallu cael hyd onyn nhw.

Mae Cebu yn ganolbwynt i'r ymdrech ddyngarol, ac yn gartre dros dro i filoedd o ffoaduriaid. Yno roedd Tanya wedi trefnu i gwrdd â'i chefnither Ethel, oedd yn helpu yn un o'r canolfannau derbyn ger y maes awyr.
How are you? Can you show me where, where you've been helping?
Ers y drychineb, mae dros fil o'r canolfannau yma o amgylch y Philipine. Hi!
Hi!
Y noson honno, fe gwrddon ni â thair cenhedlaeth o'r un teulu, oedd yn byw ar focsys carbod ar y gwair.
Teulu hi ydi pawb yn fy mah.

Oce, wnaeth y pobl yn ddweud wrthyn nhw bod na nhw, maen nhw'n mynd i'r evacuation centre ond mae dim byd wedi digwydd. So maen nhw ddim yn gwybod beth sy'n mynd, yn, mynd ymlaen. Maen nhw'n just gorau aros yn fyma yn cysgu ar y gwair.
Y noson honno, nath 2,000 o ffoaduriaid lanio yma, a rhai ohonyn nhw yn cael eu pryd o fwyd cynta ers y teiffŵn. Roedd gan Tanya berthnasau yn Tacloban. Fore wedyn, mae'n clywed bod nhw wedi llwyddo i ffoi ac wedi cael lloches mewn tŷ yn ardal Lapu Lapu o Cebu. Hello.
When did you arrive?
Mae cefnither Tanya, Kim, yn naw mlwydd oed. Roedd hi a'i brawd yn cysgu yng nghartre'r teulu yn Tacloban pan darodd y storm.
In our bedroom there was a window. It was, the window was moving like, my brother was still sleeping. I was thinking that maybe the windows will Psh and then my my my brother is near the windows I'm thinking of covering with a pillow.
Nath y gwynt rwygo'r to oddi ar y tŷ a chwalu'r ffenestri i gyd.
Dwi'n jyst mor falch bod nhw'n iawn a dwi'n gallu gweld hi bob tro a roid hyg i hi. Ia.
Modryb Kim, Michelle, oedd yn edrych ar ôl y plant. Yn y dyddiau ar ôl y storm, ro'n nhw'n byw yng ngweddillion eu cartref, Ac yn gorfod dwyn er mwyn rhoi bwyd yn eu boliau. Bodeigau, Kahit gasolina, gasoline station, Looting done. Mae'n dweud, tri diwrnod heb bwyd, heb, heb dim byd. Yym, a roedd pawb yn really desperate i gael bwyd neu jyst, jyst rhywbeth, rhywbeth i bwyta. So roedden nhw'n lwtio.

Oherwydd o'r... Oherwydd mae mae o'n flooded roedd nw'n styc a yy ma'n ma' nw wedi maru. Ond ro'dd un aelod o'r teulu yma wedi goroesi. Do'n nhw ddim yn gwbod 'i hanes ers dianc o Tacloban ac ro'n nhw'n poeni'n arw amdano fe.
Dwi mor falch bod nhw'n iawn, ond um, dwi'n poeni am mae cousin arall fi sydd yn dal yn Tŷ Cloban. Mae wedi colli teulu o i gyd. So dwi isio, dwi rili really isio mynd, yn, mynd i Tŷ Cloban a gweld os dio'n iawn.
Mae miloedd o bobl yn dal ar goll. Nôl yn y ganolfan i ffoaduriaid yn Cebu, mae pobl yn cofrestru ac yn chwilio mewn gobeith am enwau i hynwyliad. Mae un o awyrennau'r fyddin newydd gyrraedd yn cludo mwy o bobl sydd wedi colli popeth. I lawer, yr hyn sydd gyda nhw yw'r unig bethau sydd 'da nhw ar ôl. Mae Llywodraeth y Philipine wedi cael ei barnu am ddiffyg cymorth wedi'r corwynt.

criw cynta i gludo cymorth i ynys sydd heb gael sylw. Mae fe'n rili dda bod pobl yn rhoi arian i fel Tacloban a lefydd fel hyn, ond eto mae 'na lefydd eraill sydd rili angen y cymorth. Deg diwrnod a sdim neb wedi bod 'ma. Pam?
Ry'n ni'n teithio hefyd gyda Tanya i Tacloban i drio dod o hyd i'w chefnder coll. Do you know if you have any name the Apelledo, the surname, Trinidad? Trinidad.
A'n darganfod adfeilion y tŷ lle roedd y teulu'n cysgodi pan darodd y storm. Harbwr Punta Enganio, yn ninas Cebu ar ynysoedd y Ffilipina. Fore Mawrth a mae Sally Snow yn barod i hwylio gyda Sache o gymorth i ynys fach Punsun. Mae hi'n sŵolegydd sy'n gweithio i amddiffyn siarcod yn yr ardal. Ond ers y drychineb, mae hi a'i chyd-weithwyr wedi troi i sylw at ddioddefwyr Teiffŵn Haiyan. Mae 'da ni biti tua 100 o sacs fel hyn, a mae rhein yn llawn bwyd, a bydd rhein wedyn yn mynd i'r teuluoedd gwahanol yn y cymunedau. Mae Sally Snow yn 27 oed a'n dod o Eglwys Uru yn Sir Benfro. Nath hi symud i'r Philipine ddeunaw mis nôl. A mae hi 'di cael ei hudo gan ynysoedd y Môr Tawel. Mae rhywbeth
magical fi'n credu yw'r gair i wneud y Filipinos. Maen nhw'n, maen nhw'n bobl grêt, maen nhw, maen nhw'n wahanol i ni ond maen nhw'n, maen nhw'n hapus.
Mae'n siwrne o dros 60 milltir i Ynys Pynsun. Mae'r criw yma wedi creu cronfa i helpu'r cymunedau lle maen nhw'n gweithio o ddydd i ddydd. Fi'n lwcus, yym, fi 'di dod o wlad sydd wedi datblygu, yym, fi 'di gael lot o bethe dyw'r bobl 'ma ddim wedi gael, a t'mod os ti'n meddwl, timod beth, ie, ni'n mynd i gael y relief bags, ni'n mynd i gael y cwch 'ma a mynd draw, a dwi'n teimlo'n lwcus bo' fi'n gallu neud rwbeth fel 'a. Ar ôl pedair awr, ry'n ni'n nesáu at yr ynys, ac yn barod i ddadlwytho'r pecynnau sy'n cynnwys bwyd, dillad a dŵr i bobl Ponswn. Roedd rhaid teithio i'r ynys ar gychod bach a rafftiau pren y trigolion. Dyw Ponswn ddim yn cael llawer o ymwelwyr, ac mae'n ynys dlawd.
So weird, you know? Mae rhain yn barod i nhw feta'n barod. Wedi cael y coginio. Just dros y cerig. Mae o'n hafwn! Hi!
Mae tua 8,000 yn byw ar yr ynys. Ers i'r teiffŵn daro, mae'r bobl di bod heb drydan a'n bryn o fwyd a dŵr.
Yn y pentre ma ti'n gallu gweld sim... dyn nhw ddim gyda lot, felly pan maen nhw'n gael rhywbeth fel typhoon maen nhw'n colli lot.
Mae pobl Ynys Pwnswyn yn dweud wrthon ni bod 70 y cant o'u cartrefi wedi eu dinistrio gan y storm, ond heddiw yw'r tro cyntaf i nhw weld unrhyw gymorth sylweddol.

bod ganddi ddim arian i ddechrau'r dasg o ail-adeiladu ei chartre'. Fel nifer fawr o'r yneswyr, mae hi nawr yn cysgu ar lawr tŷ cymydog.
Simpr trydan. No electricity, Diri. No. No, wala. Have you had any help, support, from, uh, from the government? No.
Nothing.
Mae'r wraig yma'n 84 oed. Nath hi golli i ffi a'i chod mango a choconut yn y storm. Pysgota a ffigo ffrwythe yw gwaith mwyafrif pobl Dapdap. Sim tŷ dy hi, ond hefyd sim mango tree a sim y coeden coconut. Maen nhw yn, ti'n mwyn, falle 20 mlynedd eto i honna dy fi.
Mae digon o nwyddau yn y pecynnau i bara o leia wythnos. A Sali a'r criw yn gofyn i drigolion pentre Daptap i ddosbarthu'r sache i weddill yr ynys hefyd.

You didn't forget Dab Dab, a ma' hwnna'n neis achos ma' Mam nawr yn y swydd fach 'ma falle sydd wedi cael ei anghofio. Thank you!
Salamat! Thank you! Salamat!
Ers y drychineb, mae sylw'r byd wedi'i hoelio ar ddinas Tacloban. Mae llwybr dinistriol Teiffŵn Haiyan i'w gweld yn glir o'r awyr. Nathon ni hedfan draw na gyda Tanya Peregrino Owen i chwilio am ei chefnder oedd ar goll. Mae'n brysur iawn yn Beth sy ar ôl o faes awyr Tacloban? Mae 'na bobl yn ciwio i drio dal awyren o 'ma, a wedyn ni'n gallu gweld ma' 'na lot o bobl hefyd yma, gweithwyr dyngarol, rhai o'r Llywodraeth, y byddin, a beth sy'n taro fi'n syth yw ma'r cod i gyd ddim yn gallu gweld unrhyw ddail, chi'n gallu gweld does dim to ar ddim byd o ran adeilade. A mae'n drewi! Mae wir yn drewi 'ma! Gyda'r gwynt ffyrnig, dath tonned deugen troedfedd nath ddifetha'r ddinas. Hyd heddi, dyw'r awdurdodau ddim yn gwybod faint sy wedi marw yma. Bob dydd, mae cyrff yn cael eu llusgo o'r rwbel, a does dim bedd i lawer o'r meirw o hyd. Mae 'na cyrff fan hyn, a mae ddim yn... mae... mae'n drewi yn fama, a... Lle mae e? Mae cyrff yn edrych yn... Mae rhai fach ynddyn nhw? Rhai, rhai yn fach, so dwi'n poeni os ganddyn nhw plant. Meddwl mai'r plant i mewn yn nhw.
Does dim llawer o adeiladau ar ôl yn Tacloban. Mae rhai prin sy'n dal i sefyll bellach yn wersylloedd i'r miloedd sy'n ddigartre. Pan furodd Teiffŵn Haiyan, nath bron i chwarter miliwn o bobl golli eu cartrefi. Mae cannoedd o bobl y ddinas wedi gorfod ymgartrefu yn yr hen ganolfan chwaraeon yma. Yno, mae rhestrau hir o enwau'r rhai sydd wedi bod yn byw 'na. A dyma'r lle cynta all Tanya i holi am i chefnder Junjun.
You know if you have any uh, name the apellido, the surname, Trinidad.
Trinidad.
Ond doedd dim cofnod o Junjun Trinidad yn y ganolfan. Yn y llyfrgell, mae rhagor o deuluoedd yn byw dan un to.

yn Subaru a no neu Manila.
Sa Maynila po.
Saan po sa Maynila?
Basta sa Maynila na po siya.
So, dwi wedi cael y newyddion bod mae o wedi mynd i Manila yn saff, so dwi'n dwi'n hapus.
Roedd pobl y llyfrgell yn nabod Modryb Junjun, chwaer i Dad. Nath hi ddangos i ni lle ro'dd y teulu'n byw cyn y storm.
Uh, the house was there. Uh, totally, totally. Completely, it's completely submerged in the water. Submerged in the water. Nath hi ddarganfod Junjun ar y stryd ar ôl y teifŵn, a chlywed bod gweddill i deulu wedi marw.
I met Junjun there at the real strip. That was the first time that Junjun told me that he was the only one who survived. So I was, I cried loud. I really cried. That because I, di, I did not expect that that will happen to them. Roedd 40 o bobl yn cysgodi yn nhŷ concrit teulu Junjun ar lan y môr. Ond pan nath yr ail don enfawr sgubo drwy'r tŷ, Gath ei fam a'i ddwy chwaer i tynnu mewn i'r môr. Ro'dd Junjun a'i dad yn dal mlan am ei bywyde, ond pan darodd y drydedd don, nath i dad ddiflannu dan y dŵr. And then another wave came, so that was the time that that debris collapsed. Yeah.
So they parted. And he did not know where his father had gone.
Gath corff i dad, Caca Trinidad, i roi ar fwrdd yng nghanol y rwbel. Ro'dd e yno am wthnos cyn cael ei gladdu gyda channoedd o bobl eryll mewn bedd torfol.
I think seven days, eight days after, before he was taken to the mass grave.
Does 'na ddim sôn am fam Junjun na'i chwaer fach Anan. Ond mae corff i chwaer arall, Jinjin, yn dal o dan y rwbel ar lan y dŵr. And Jinjin's body is there under the water. because it was stuck by a big
Dwi'n trio arwydd bod um, cyrff uh, chwaer John John dal, dal yn lan y môr a um, mae, mae hi ddim yn gallu bod efo um, cyrff teulu hi, a you know, I'm just sad. Just... 16 yw Junjun. Roedd dy fe anaf difrifol i'w fraich, ac nath i fodryb drio cael help iddo fe yn Tacloban. Ond doedd ganddi ddim arian i dalu am y llawdriniaeth oedd e angen. Kasi wala naman silang money. Mae'n dweud? Mae'n dweud, herwydd maen nhw ddim efo pres.

Ddydd Gwener, fe fu'n dair wythnos ers i Deiffŵn Haiyan ddinistrio'r ddinas hon, a'r cwestiwn nawr yw faint o amser fydd hi'n cymryd i'r wlad yma i ailadeiladu a ailsefydlu beth oedd 'da nhw cyn y drychineb. Mae'r Gymraes o Eglwys Uru yn falch bod hi wedi chwarae rhan yn yr ymdrech ddyngarol, ac yn gobeithio y bydd Llywodraeth y wlad yn troi'i sylw at rai o'r ynysoedd bach sy hefyd angen help.
Tacloban falle mae lot i'w wneud ma 'na, ond falle bydd e'n ail adeiladu yn fwy cyflym falle na rei o lefydd eraill 'ma sydd Os dyn nhw ddim yn gael beth maen nhw angen, y to newydd, yym, felly falle bydd e'n cymryd nhw jyst mor hir.
I Tanya Peregrino Owen, bydd gweld dinistr dinas Tacloban a chlywed ffaw di theulu yn aros gyda hi am byth.
Dwi'n meddwl ti'n gorfod dod yma i profi pa mor wael ydi o yn fyma. Mae pobl y ddinas yma, teulu fi, wedi mynd trwy yy hel a mae nhw wedi syffro a mae o'n mae o'n ofnadwy iawn i gweld. Ond wedi'r storm, mae'n teimlo bod i gwreiddiau Philipinaidd nawr yn ddyfnach nag eriod. Mae nhw dal yn mynd, mae nhw dal yn dal yn ffeitio. Dwi mor proud ohonyn nhw a dwi'n mor